akpe ɖeka alafa enyi blaasieke vɔ atɔ̃ va se ɖe ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaasieke vɔ atɔ̃. Nɔ Mawu ƒe lɔlɔ̃ gbe gbe sia gbe. Míayi edzi. Axawui adrelea. Etɔ̃lia, xexemeʋa gbãtɔ kple eyomedzenuwo. Xexemeʋa gbãtɔ kple eyomedzenuwo. Gbãtɔ le hamenyawo gome. Gbã la, enye nu si lili ame eye wòwɔ nuku be Germany dɔgbedea siwo le mawunya gblɔm hele Kristonyenye, Kristotɔ nyenye fiam amewo la bla akpa heyi aʋawɔƒe. Evelia, woƒe dzodzo gbidzi tɔtɔ eŋe hame bliboa. Amewo be Germany Yevowoe tsɔ mawunya la vɛ. Esi wodzo yi aƒe ta, mawunya la hã dzo yi aƒe. Eya ta Kristotɔnyenyea megahiã o. Trɔ̃subɔlawo kple trɔ̃ siwo kpɔ dzidzɔ eye wobu nu vavemea abe yewo ƒe trɔ̃wo ƒe teƒeɖoɖo kple dziɖuɖu kpɔkpɔ ɖe yevuwo, yevuawo ƒe kɔnyinyi dzi ene. Togbɔ be ele alea hã la, ame geɖe galé xɔse me ɖe asi eye sɔlemedede kple lɛsin dede gayi edzi le Agu nutoa me katã eye tɔxɛ le nyɔgodu eveawo me. Esi Osɔfo Ernst Burgi menye Germanivi didi o, boŋ Swistɔ ta. Woɖe mɔ na eya wòti anyi, ale eyae zu Eŋehamea kplɔla tso ƒe akpe ɖeka alafa asieke kple wuiene elia va se ɖe ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaeve-vɔ-ɖekɛlia dzi. Le esime wòkpɔ be ɖeɖi Te esime wokpɔ be ɖeɖi te, ɖeɖi le Osɔfo Newell le ŋu tem le tsitsi ta la, eɖo katesistwo Salomo Mallet kple Robert Boajo Osɔfowoe le kpali me. le dzodze alo february ƒe ŋkeke bla eve vɔ etɔ̃lia ƒe akpe ɖeka alafa asieke wui enyilia me. Eɖe osɔfo Salomo Malet ɖo ɖe Kebo kpeta be wòanye kpeɖeŋutɔ na osɔfo Newell le nutoa me. Le ƒe akpe ɖeka alafa asieke kple wui ɖe alafa asieke kple wui ɖekelia me la, Enɔe na Osɔfo Newell be wòadzo ayi aƒe le togoa ƒe mama ɖe akpa eve, si wɔe be agu si wole wòle dɔ wɔm le le le la azu Franse kpa dzi ta. Ale woɖe Osɔfo Sa Salomo Mallet tso kpeta be wòava axɔ ɖe eteƒe le Nyɔgbodalave, afisi

Esia nye eƒe afɔɖeɖe gbãtɔ le ƒe le le ƒe blaevevɔtɔ lia yubili si le gogom la ƒe dzadzraɖo ƒe dzadzraɖo dɔwo gome. Dɔwo yi edzi le mɔ vovovowo nu va se ɖe esime ŋkekea ɖo eye woɖu yubili la le dzo me. alo December atɔ̃lia ƒe le ƒe akpe ɖeka alafa shekel blaevelia me. Ameha gã aɖe tso teƒe vovovowo va kpe ɖe nyɔgodu eveawo ŋu woɖu ŋkekea. Ame siwo dome tatɔ Osɔfo E. Burgi, Osɔfo R. Point Baeta kple Katekist John Tay, hamea gɔmeɖoanyila wonɔ. Nu siwo gana dzideƒo agu hameawo. Vevitɔ nyɔgodu eveawo ƒe hamewoe nye Osɔfo Euphoin Bourgi ƒe tsaɖiɖi va kpɔ dɔa ɖa tso Marsa alo Yuni ʋi enelia va se ɖe blaeve-vɔ-ɖekɛlia dzi le ƒe akpe ɖeka alafa asieke ʋi enyilia me. Nenema ke le dasiami me alo August ƒe ŋkeke wui enyilia kple wui asiekelia le ƒe akpe ɖeka le afa asieke blavɔvɔ evelia gbe gbewo la tatɔ osɔfo Andreas aku tso Lome va kpɔ dɔa ɖa. Ena woƒo ƒu nyɔgbodu eveawo ɖe nyɔgbodala ve nyɔgbodala ve aʋa dome blɔmɛ. Eƒo nu na wo, de dzi ƒo na wo, xlɔ nu wo na Mawu subɔsubɔ kple hadɔwo wɔwɔ. Do ŋgɔ la, hamedzikpɔla Osɔfo Salomo Mallet na woɖu Mission ŋkekenyuie si womete ŋu ɖu le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaeve vɔ ɖekɛlia me o la le Yuni enelia Le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaeve-vɔ-evelia gbe le Nyɔgbo Agbetsikɔ. Nufialawo Erasmus Atigaku kple Samuel Ataklo wɔ katekist dodokpɔ hekpɔ dziɖuɖu le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaeve-vɔ-atɔ̃lia me. Ale woɖo wo katesiwoe. Erasmus Atigaku na kpetahamea eye Samuel Ataklo na nyɔgbo du eveawo kple semina la. Le evelia le sukunyawo gome, dziɖula a dziɖula yeyeawo ƒe kple woƒe ɖoɖo. Esi aŋa ke teti ko la, Eŋlisidziɖuɖu va xɔ togoa ƒe akpa gã aɖe. si me agu hã nɔ eye wode se le wode se le dzo ve alo Yanuar blaeve atɔ̃lia ƒe ƒe akpe ɖeka alafa asieke wuienyilia gbe be womagafia German gbe le sukuawo o boŋ woafia English gbe ɖe eteƒe. Se sia he tɔtɔ va sukunyawo me elabena nufialawo mese Eŋlisigbea o. Ke dzɔgbenyuietɔe le agosukua ya me la, xaxa menɔ anyi fũ o elabena Osɔfo Newell si se Eŋlisigbe la na kpekpeɖeŋu geɖe eye wòxɔ gbeafiafia ƒu akɔ. Nenema kee nye nufiala Barnabas titiwu si ɖea Gold Coast ɖa srɔ̃a agbea eye wònyae hafi zi atɔ la. Dzɔgbevɔ̃etɔ nufiala Barnabas German ɖe asi le dɔa ŋu le Siam Lɔm alo Yuli blatɔ̃lia gbe hedzo. Eteƒe medidi hafi wokpɔ nufiala yeye Timote Kɔasi Aƒenyo xɔ ɖe eteƒe o. Eya hã se Ŋlisigbe kple Fransegbe. Le Siam Lɔm alo Yuli ewolia ƒe akpe ɖeka alafa asieke kple wi asiekelia gbe gbe. Wowɔ ƒoƒo se le London hema togoa zi evelia ɖe akpa eve abe ale si wòle fifia ene. Ɣetoɖoƒekpa si yi ɖe Ŋlisi dziɖuɖu ƒe ŋusẽ te la va wɔ ɖeka kple Ghana le ƒe akpe ɖeka alafa asieke bla atɔ̃ vɔ adrelia me kple ɣedzeƒekpa si yi ɖe Fransé dziɖuɖu ƒe ŋusẽ te la. Akpa evelia siae nye Togo si xɔ ɖokuisinɔnɔ le afɔfie alo April bla vɔ adrelia le ƒe akpe ɖeka alafa asieke bla adelia gbe. Osɔfo Mallet ŋutɔ xɔ sukua dzikpɔkpɔ kpe ɖe eƒe dɔwo ŋu. Nufiala Timoteo Kwasi Aƒenyo ƒe kpeɖeŋutɔwoe nye Erasmus Atigaku Atigaku kple Albert Newel. Gake nufiala Erasmus Atigaku ɖe asi le dɔa ŋu kpata.

Wolɔ̃ ɖe edzi nɛ eye woɖe nufiala Samuel Ataklo si nɔ amedzɔƒe la be eya natrɔ va aƒe ava xɔ ɖe eteƒe. Ɣemaɣi la, Samuel Ataklo kple Epoin Kapoin Paku wonɔ Fransegbe srɔ̃m xoxo eva ɖo le ɖasiame me alo August ƒe ŋkeke bla eve vɔ etɔ lea le ƒe akpe ɖeka alafa asieke bla eve lea gbe esi wonye be Fransɛ dziɖuɖu hã ɖoe dzizizitɔe be woafia Fransɛ gbe ta. Nufiala ataklozu kpeɖeŋutɔ gã aɖe le efiafia me. Le dzome alo December bla eve vɔ ade lea, va se ɖe blaeve enyilia ƒe ƒe le ƒe akpe ɖeka le afa asieke blaeve ɖekelia gbe la, nufiala gã si nye sukuwo dzikpɔla le Lome eye wòse gbe vovovowo. Aƒetɔ Jonathan Savi de Tove ƒo nufialawo nu ƒu hefia Fransegbewo nyuie. Egatsɔ wo de asi na nufiala Ataklo hafi trɔ yi Lome. Egava le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaeve velia me ƒo sukuviawo nu ƒu hewɔ dodokpɔ na wo tso dzome alo December blaeve adelia va se ɖe blatɔ̃ ɖekelia gbe. Ye wònɔ veviwo miase ɖe afi sia na mi. Etsɔ hã miagayi edzi. Nye enyahlela Calevi Simple International plus de 128. Wotrɔ bɔkɔ na mi loo.